Nō roto mai rā i tēnei kupu e whakamahi ana a Tama-ā-riki, ko te whānau e mōhiotia ana e tātou ko te whānau ao mārama. Ko Tamanui te rā, ko ngā whetū, ko te marama, huri noa ake. A ngā pūtaiao e mōhiotia ana e tātou, nō roto mai i te whānau ao marama. Ka titiro atu tātou ki a Pēpē e tipu ana i te kōpū o tōna whaea, o tōna kōkā, o tōna māmā. Ka piri mai rā te whakatipu i tēnā atua o tātou a Rauru. Ko te hōkai a Rauru nui, ko te hōkai a Rauru whiwhia, ko te hōkai a Rauru maruaitu. Ka maro i konei te ara namunamu ka puta a Tama ki te whaiao ki te ao marama. Koia tātou e puritia ana ki te mana āhua ake a te tamaiti e kōrerotia ana ko Tama Ariki. He tamaiti e whai kaha ana i tōna arikitanga, i tōna mana āhua ake Nā reira, i nau mai katoa rā tēnei tamaiti ki roto i tō tātou ao, ka titiro atu, he tama Ariki. Mā tātou anō ēnei tama Ariki e whai atu, e whai kaha, e manaaki, e poipoi, e whakatupu i roto i ngā waihotanga i waihotia ai, E o tāua mātua, e o tāua tipuna. Nā reira, tēnei kupu a Tama Ariki e whakamahitia ana te tai ko whai. Ka tāpiri ki tōna taha ko te tai whero. Ka puiatia mai rā e te kupu kōrero i kōrerotia ai e Te Wharehuia he ika toto nui. Ko te kura, ko te whero, e hāngai tonu ana ki te toto e rere ana i ngā ia ia o te tinana, ka hua mai rā ko te rangatiratanga o ā tātou tamariki mokopuna kua whakawhetu mai i te kōpū o Māmā i a ia e hapū ana. Koia nei tātou e whakamahi i te tai kōwhai hei whakanui tātou i te ao marama. He nui ngā kupu i whakawhitingia e tātou i runga anō i te whakaaro nui a, a tēnā o tāua a Ani o Rīwia Ads, Nāna anō tēnei i ara ake i runga i tana rautaki mehemea rā e taea e tātou te kōrero tētahi kupu māmā noa iho, ā, e taea e te tangata te hopukina atu e ōna taringa i a ia e whakatangi ana i te kupu māmā noa iho. Nā reira, koia anō rā tātou e whakatau ai ko Tama Ariki He kupu māmā noa iho mō te hunga e matatau ana ki te reo, mō te hunga kāre he reo, ā, ki reira anō, ā, e taea e tātou te whakahuahua ake i te kupu i runga i tōna mana āhua ake. Ko te mana āhua ake a ia tamaiti e hāngai tonu ki ngā mahi e kawea E tēnā o tātou whaea a Lorraine ki roto i te kōhanga reo o Te Teko. E kimi rautaki, e kimi ngā huarahi e taea e ia e te whānau te awhia atu i ā tātou tamariki, kia rewa wā rātou kakenga ki taumata kē atu me te whakamana i ngā āhuatanga ake a ia tamaiti. Ehara ko ā tātou tamariki whai kaha anake, engari ko ngā tamariki katoa, he māmā noa iho te kōrero e taea e tātou te whakamana i ngā āhuatanga ake o ia tamaiti, engari ko ia tērā, ko ia a nehe, ko ia te tauira pai me whāia e tātou. Ko ia tētahi o ngā tauira pai a te kōhanga reo, arā noa atu ngā tauira e kimi noa atu nei tātou, ngā tauira e taea e tātou te kōwhiri atu, te whakakao mai, Te awhi atu, te awhi mai, i runga anō tēnei kakenga hou kia taea e tātou ā tātou tamariki ki te whai kaha. Ko tā te mahi a te Tāhuhu i tēnei kaupapa, hei tautoko, hei tomokina atu tō tātou kaupapa, ā, te taumata whakahirahira. te tirohanga atu o ā tātou mahi e mahingia rā e tātou ki roto i ngā kōhanga reo, e tipu noa ake te whakamana, whakamana i ngā āhuatanga ake o ia tamaiti, nō te mea ko ētahi tamaiti he pērā rawa ki a Māui, he haututu, ētahi he tau, ētahi he tino pai Ka whakarongo ētahi tē taea te aro atu, engari koinā ngā āhuatanga katoa ka pā ki a tātou. E kimi noa ake ngā rongoā, ngā huarahi whakamua hei awhi atu, hei whakatipu i a rātou i roto anō i ngā mahi e mōhiotia nei e tātou. Paipai noa iho te kimi i ngā huarahi a iwi kē, engari ko te wero ki a tāua, me pēhea tā tātou nei whakatau ēnei āhuatanga rerekē, ngā īngoa kua whakairia e te ao haumaru, e te ao hauora, he ingoa wā rātou mō ngā Āhuatanga katoa a te tamaiti, a te tangata. Engari, e pēhea nei tātou e whakamāori ērā āhuatanga, nō te mea, kua mōhio pai tātou ēnā āhuatanga nō roto mai i ēnei whakatipuranga o ēnei rā, kei te wero ki a tātou. Ko te tirohanga whānui o tēnei kaupapa, e toru ngā wāhanga. Ko te wāhanga tuatahi he whakarewa te kaupapa a Tama Ariki kia mōhio ngā whānau anei tēnei kaupapa e haere ake nei, anei tēnei kaupapa e taea e tātou te torotoro atu ngā ringaringa ki te kimi awhi. Ki te kimi tautoko i ā tātou tama ariki i roto i ngā mahi whaikaha. Tuarua, he wānanga anō wā mātou e hoki mai ki ngā kōhanga e kimi noa ngā rautaki ka ruku hōhonu ake kia titiro whānui kē atu ki ngā āwhina e taea e tātou kōhanga reo. Te whiriwhiri he aha rā ngā huarahi kei mua i a tātou e taea e tātou te kōkiri ki roto i tēnei āhua ā Tama Ariki me te whakarewa i te whai kaha. Tuatoru, i roto i ērā mahi a te wānanga tuarua, he wā ki a mātou kia kite atu kei hea ngā pūnenga o tēnei kaupapa ki roto i ngā whānau, e taea e tātou te toro atu te ringa me te kī atu, Anei pea he huarahi māu ki ngā tohu teitei o te ao mātauranga. Anei kē te huarahi whāia kia eke ki te taumata hei awhina atu i a tātou katoa o te Kōhanga Reo, o ngā Kura Kaupapa, o ngā Wharekura. Mā reira anō e taea e tātou Te tautoko i ā tātou tamāriki mai te kōhanga ki te kura, ki te wharekura, kia ngāwari noa iho wā rātou kuhu whakaputa, kuhu whakaputa tū rangatira, tū tangata ki roto i te ao e mōhiotia nei e tātou, te ao mārama.